Għeżież ħbieb, merħba għal darb'oħra fir-rokna tagħna mir-Rescue Center. U kif eh, diġà eh, ġbittuna l-attenzjoni, oġobkom ħafna proġett li għamilna milux waqt il-programm hashtag ikrate fejn aħna użajna il-crackle effect. Mela, x'inhuwa dal-krekel? Ehm, dan huwa prodott ehm, li tista' tuża anka kollha tal-mastru laxxa mħalta mal-ilma jekk trid. Ehm, l-effett ikun ftit differenti, imma aħna nippreferu nużaw eh, il-krekel mill-ewwel. U x'jagħmel dan il-krekel? Dan il-krekel jagħti dawk il-qsim ġożżeba. Dan kien moda ħafna fit-tmeninijiet fil-fatt ħafna mill-kmamar tas-sodda li kienu jsiru fit-tmeninijiet kienu jsiru b'dan l-effett. Huwa prodott li ilu jintuża snin twal, speċjalment eh, f'ambjenti ġo Franza u ġo l-Ingilterra biex joħloq effett differenti milli daqslikieku żbajna l-għamara bħalma wrejtkom id-darba l-oħra. U il-krekil dan isir bi proċess faċli ħafna hemm bżonn ftit prattika minħabba li jekk inti tagħti ż-żebgħa fuqu ikun hemm it-tendenza li jekk terġa' tgħaddi bil-pinsel fuq dak li tkun għadek kif għamilt, l-effett jitlaq għax l-effett jibda joħroġ pratikament mill-ewwel. U ħankun qed nurikom dan fl-episodju tal-lum. Mela, l-ewwel ma ħanibda huwa bi trik żgħir kif tiftaħ il-bottijiet taż-żebgħa. Jiena meta ma jkollix Biex niftaħ ma nużax tornavit għax it-tornavit ikollu tendenza li l-bott taż-żebgħa f'dal-każ bħal dan pereżempju iħalli it-tarf 'il fuq. Allura mbagħad meta tiġi biex tagħlaq ma jissiġillax sew. Allura nuża n-naħa ta' wara ta' Koċċarina. Hawnhekk iktar wiesgħa u iktar faċli biex tidħol minn hawn u timbotta 'l fuq. U f'dal-każ jien ħa nkun qed nuża użajt il-kuċċarina biex niftaħ il-bottijiet, ħa nkun qed nuża il-krekel u ħa nuża l-injama li żbajna fl-episodju li għadda. Hawnhekk, qed hawnhekk, Mela nużbuha fuq ir-roża u l-kulur l-ieħor li ħa nagħmlu huwa ċilesti. Mela, x'inhuwa l-proċess tal-krekil? L-ewwel ħaġa rridu nagħmlu l-proċess kollu li għamilna l-aħħar darba u nagħtu il-kulur ta' taħt. U il-kulur ta' taħt dan jgħin ħafna biex Ovvjament ħa joħroġ fejn hemm fejn joħroġ il-qsim. Wara nagħtu l-crackle u f'dal-każ jiena ħa nuża dan il-crackle tħawdu sew biex kemm jista' jkun l-ingredjenti li għandu ġo fih jitħalltu u f'dal-każ jiena din l-injama żbajta mill-fuq għall-isfel. Issa, biex joħroġilna l-effett tal-crackle aħjar, nimxu bil-kontra, jiġifieri nagħtu bil-mimdud. U nagħtu kemm itina l-crackle, nistgħu nagħmlu layers irqaq jew layers twal nistgħu nagħtu biex wieqaf u mbagħad l-aħħar daqqa intuha bil-mindut. Issa tkunu tafu raġuni għaliex meta nkun qed nurikom kif tiġi applikata din il-krekel u kif ħajinqasam iż-żeba minn fuq jien hawnhekk kważi lest mill minn dan il-prodott li huwa l-krekel Hu fil-fatt lest diġà. Mela, jekk tinnutaw qiegħed ileqq u qed jirrifletti id-dawl ġo fiha, ehm, dak ifisser li għadha imxarba u trid tinxef. Inkunu nafu li nixfet ehm, meta dan ma jibqax ileqq. Mela, ħanalluha tinxef u minn hawn ftit ieħor nerġa' nkun magħkom ehm, biex nagħtu il-kulur ta' fuq. Mela, kif qegħdin taraw hawnhekk issa il-krekel nixef immattja mhux ħażin allura d-dawl ma baqax jirrifletti kif kien qed jirrifletti qabel u meta missuh ma jkunx iweħħel. Allura dak ifisser li aħna lesti biex nagħtu il-kulur ta' fuq. Mela, x'jiġri f'dal-każ jekk idum ma jinxef? Fil-każ tiegħi jiena nuża jew hair dryer jew inkella heat gun biex innixxef malajr, noqgħod attent ovvjament li ma naħraqx iż-żebgħa ta' taħt u hekk il-proċess inħaffuh iktar. Il-crackle jiddependi mit-temp kif ikun, daqqa jinxef malajr u daqqa idum ħafna biex jinxef speċjalment jekk tkun il-kesħa. Allura nissuġġerixxi li ittuh anka l-għada, il-kulur taż-żebgħa li tkunu ħa tagħmlu. Issa jiena ħa nkun qed nuża kulur li huwa dan li huwa iċ-ċilesti, ċilesti fil-Griż fil-fatt jgħidulu eh, dak hekk, ħa nagħmel ħafna żeba' mal-pinsell biex il-krekk tiġi ikbar. Issa jekk tiftakru, iż-żeba' tajnija bil-wieqaf u mbagħad il-krekel tajnih bil-mindut, issa iż-żeba' ħa nagħmluha bil-wieqaf. U nagħmel ħafna żeba' biex fejn jien irrid nagħti l-krekil, fejn rrid nara l-qsim joħroġ, il-qasma toħroġ ħafna ikbar. U f'dal-każ jien ħa mmexxi ż-żebgħa 'l fuq u 'l isfel mill-ewwel għax l-effett jibda joħroġ mill-ewwel. Allura fejn inkun tajt ħafna Żebgħa, Il-qasma ħa toħroġ ikbar. Allura, dal-proċess irridu ngħaġġlu ħafna iktar, noqogħdu attenti biex ma nerġgħux immissu fejn inkunu għamilna, irridu ntuh mill-ewwel u hekk jekk f'każ li nħallu xi kantuniera jew bejn linja żebgħa u oħra Inħalluh jinxef u mbagħad immissuh bil-pinzell irqiq apposta. Sa f'dal-każ jiena ħa niġi quddiem il-kamera biex intom tibdew taraw l-effett tal-crackle qed isir. U l-qasma tiġi mill-ewwel. Issa fej ikollna l-iktar żebgħa ħa jimmarka ħafna iktar. U hekk hu għandna l-krekil lesta. Issa, f'dal-każ il-qsim jidher b'xi mod jew ieħor differenti fejn tajna ħafna żebgħa il-qasma kienet ikbar u fil-postijiet fejn tajna ftit żebgħa il-qasma kienet iżgħar. Imma dan huwa l-effett li ridna noħolqu biex aħna nurukom ukoll kif jidher dan l-effett. Issa, wara li nkunu għamilna dan ix-xogħol u kuntenti bih, nistgħu intuh passata jew sealer jew inkella xemgħa. Nistgħu nużaw xemgħa eh, trasparenti jew xemgħa tal-kulur, imma f'dal każ jien ħanuża dan is-sealer Kemm intih passata ħafifa u eh, biex jiena nkun qed nistiġilla fejn kien hemm dak il-qsim u dak il-krekil biex din linja ma nkun nista' nuża għal proġetti oħrajn li ħankunu qegħdin nurukom f'dan il- f'din ir-rokna tagħna tar-Rescue Centre. Mela, issa. Jiena kemm tajta ħafif u hekk issa reġa' ġiet tleq għax għadni kif tajta s-siler u mbagħad eh, kif tinxef tkun lesta għal proġetti li jmiss. Mela, il-crackle nistgħu nużawh ukoll mhux biss biex noħolqu dan il-qsim imma nistgħu nużawh kulur. Pereżempju, jekk jien għandi r-roża minn taħt, nagħmel il-crackle u nerġa' nagħti r-roża fuqu biex noħloq texture. Jiġifieri iż-żebgħa jekk jiena rrid noħloq effett antik, jgħidulu barn style, fejn inti għandek dik il-biċċa għamara, anke kif konna mdorrijin meta konna żgħar, ikollha ħafna passati żebgħa fuqha, allura dik iż-żebgħa tkun qisha qiegħda tinqala', b'dak il-mod inkunu qegħdin noħolqu dan l-effett, ġifieri jkollna l-istess kulur imma bejnietu indaħlu l-crackle biex kemm jista' jkun ikollna dak l-effett iktar antik u iktar raff. Mela, għallum daqshekk.